Salam mähriban doganlar! Hytaý dilini türkmen dilinde öwrenmek isleýärin atly sapagymyzyň ikinji sanyna hoş geldiňiz! Şu gün biz bu ýerde geçen sapagymyzyň käbir öwrenmän galan ýerlerinden dowam ederis, ýagny şu günki sapagymyzyň esasy temasy harplaryň aýdylyş usullarynyň dowamy we çekimsiz harplaryň arasyndaky tapawutlar bolup durar. Onda näme, öwremäne başlaýasmy? Ilki ü sesimizden başlaýlyň. Eger ýadyňyzda bolsa, men geçen sagat size ü harpy ýekelikde we söz içinde nähili okalyşy barada aýdyp geçipdim. Ýagny ü ýekelikde ýü edip okalýar, onuň öňüne ýa harpy goşulmak bilen, ü-niň üstündäki iki nokat hem näme edilýär? Elbetde, aýrylýar. Indi şular ýaly ýagdaý ýene nirelerde duş gelip biler? Biz şo hakda şu gün öwrenip geçeliň. Ýagny, söz içinde j, ç we basyp aýdylan s ýaly harplaryň yzyndan ýene ü harpy gelip biler. Şolar ýaly ýagdaýda ü-iň üstündäki iki nokat aýrylýar-da, ýöne okalanda ü edip okalýar. Ýene bir gezek belläsim gelýär, j ýumşak ç we basyp aýdylan s ýaly ýerlerden soň ü harpy gelýär we üstündäki iki nokat aýrylýar. Elbetde sizde şeýle sorag ýüze çykmagy mümkin şu wagt, ýagny eger u harpy gelse onda nähili tapawutlandyrmaly, şeýle dälmi? Gaty aňsat. Ýagny şu agzalyp geçilen harplardan soň, ýagny j ýumşak ç we basyp aýdylan s Hem-de ýaňky y bilen ýazylýan ýa-dan soň hemişe diňe ü harpy gelýär, hiç haçan u harpy gelýän däldir. Şuny siz hemişe özüňize bellik edip bilersiňiz we hiç haçan ýalňyşmarsyňyz. Geliň indi bolsa şu tema degişli birnäçe mysallary ýerine ýetireliň we şol esasynda hem geçilenlerimizi berkideliň. Mysal hökmünde alsak, ýagny, jü, çü, Şü, ýene bir gezek. Jü, çü, şü. Ýagny görşümiz ýaly, hemmesi u harpy bilen ýazylandyr. Ýöne biz bilmeli, bular u dälem, bularyň hemmesi ü. Ýagny üstündäki iki nokada aýrylýar. Ýene bir mysal hökmünde, şüe, şüe, çüen, çüen, jün, jün. Doganlar, wideony saklap ýene bir gezek daşyňyzdan gaýtalamagyňyzy unutmaň. Bu siziň dili aňsat we çalt öwrenmegiňize kömek eder. Düşünmeýän ýeriňiz bar bolsa kommentariýada belläp bilersiňiz. Mundan başga bellemeli zatlaryň biri hem şu üç sany bogunlardan bolup durýar. Siziň pikiriňizçe bulary nähili okamaly? Şeýle okalýarmyka diýen jogaplaryňyz bar bolsa, hökman ýagdaýda kommentariýada görkezmegiňizi isleýän. Eger bilen bolsaňyz, onda siz meň pikir edişimden hem dili çalt öwrenip bilersiňiz. Ýagny. Bularyň ählisi U diýlip okalýar. Ýöne bulary bolşy ýaly okasaň bolýarmyka? diýip soraýanlaryňyz bar bolsa, onda men size şeýle jogap berýän, Ýok, bolanok. Näme üçin? Sizde şeýle sorag bolmagy mümkin, Geçen sapakda biz Y harpy ýekelikde gelse Ýy edilip okalýar we näme üçin şul ýerde biz Ýy bilen U gelende Ýu edip okap bilemzok? Bularyň ählisiniň jogaby bir, ýagny diliň öz aýdyşynyň düzgüni bar. Onda nähili olary okamaly? I, u gelse, ýow edilip okalýar. Ýagny bilşimiz ýaly i sesi biziň ýekelikde gelse ýi edip okalýar şeýle dälmi? Onda i-miz ýa harp bolup gidýär we şolaryň arasynda O harpy bar ýaly edip okamaly, ýagny ýow sesi emele gelmeli. Mysal üçin, j, i, u, jyow bolýar, ç, i, u, çyow we s, i, u, syow edip okamaly we şuňa meňzeş. Doganlar, soňunda ähli öwrenenlerimizi gönükmelerin üsti bilen ýene bir gezek gaýtalarys. Şonuň üçin gorkup, wideony öçürip, dil öwrenmegi bes etmäň. Men hemişe siz bilen. Düşünmän ýeriňiz bar bolsa, kommentariýada belläp bilersiňiz. U i gelse nädip okamaly. Eger ýadyňyzda bolsa geçen sagat aýdyp geçipdim ýagny u sesi ýekelikde u edip okalýar a egerde yzyndan bir ses gelse onda u dälden diňe v sesi bolup galýar a bular ýaly ýagdaýda bolsa u iniň arasynda e sesi bar ýaly edip okamaly ýagny we sesi emele gelýär mysal üçin TUI, Siziň pikiriňizçe? Elbetde, Tway. GUI, Gway. DUI, Dway. Ine şeýleräk. We iň soňky ses boganymyz, UN. Ýagny, u-n gelse nähili okamaly? Bu ýerde hiç hili üýtgeşme girizilmeýär, ýaňky aýdyp geçişimiz ýaly, aralaryna diňe e sesi bar ýalyda okaýmaly. Mysal üçin, l, u, n, lwn, k, u, n, kwn, d, u, n, dwn we şuňa meňzeş. Doganlar, biraz düşüner ýalymy? Eger kyn gelýän bolsa, wideony saradyp, gaýtalap görüp bilersiňiz. Ine, mähriban doganlar, bu biziň ilkinji gönükmämiz bolup durýar. Ýagny gönükmäniň esasy şerti şu görýän harplaryň, harplarymyzyň, ýagny okalyş usulyny gapdaldan görkezmeli. Ýagny ony hem siziň kommentariýada görkezmegiňizi isleýärin. We eger jogabyňyz dogry bolsa, hökman ýagdaýda men ony laýk bilen tassyklaryn. Ine bu bolsa gönükmäniň jogaplary, eger-de jogaplaryňyz meniňki bilen gabat gelse, onda siz sapagy gowy diňländiňiz we düşünendiňiz barada aýdar. Ýene bir bilmeli zatlaryňyzyň biri hem käbir çekimsiz harplaryň arasyndaky aýdylyşynyň tapawutlarydyr. Ýagny olar şulardan ybarat. Bulary nähili tapawutlandyryp okamaly? Birinjimiz B we P hakynda gidýär. Ýagny birinji sözüme seredýäs, haýsy ton? Elbetde dördünji ton. Dördünji tony nähili okamaly? Ýagny zyňyp okaýas. Mysal üçin, Pudz! Pudz! Gapdalyndaky bolsa, Budz! Budz! Ýene bir mysal aşagyndan seredýäs. Ýagny, Maýbo nähili ýazylgy? Maý, dördünji ton, bo, ikinji ton. Ony okamyzda, Maý, bo, maý, bo. Gapdalynda nahy bolsa, iki, dört tonuna gelýär. Ýagny, Baw, po, baw, po we şuňa mezeşler. D we T arasyndaky tapawutlar. Mysal üçin, Dudzy, tuzy. Daý, çi, ji, tu, g we k tapawutlary. Gyg, gyg. Ky, ky, ky, ky. Kaý, guan. Kaý, guan. Gaý, guan. Gaý, guan. J we ýumşak ç tapawutlary. Ji, ji, ji, ji, ji, çi, ji, çi. Bulara nähili okamaly? Siz üns bilen serediň we meni üns bilen diňläň. Jan Çen, Jan Çen, ýagny birinjindaky j basyp aýdylýar, ikinjidäki ç ýumşak aýdylýar. Onsoň, Jan Çen, Jan Çen, Şaň Ýe, Şaň Ýe, Saň Ýin, Saň Ýin.

Ine mähriban doganlar, Hytaý dilini türkmen dilini öwrenýärin atly sapagymyzyň ikinji sany bilen hem tamamlaýarys. Ýöne bizden daşlaşmaň, size ähli gyzykly zatlary diňe öňdedir. Eger wideony halan bolsaňyz, onda maňa agza bolmagyňyzy, laýk goýmagyňyzy we kommentariýada özüňiziň düşünmeýän ýerleriňiz barada görkezmegiňizi sizden haýyşt edýärin. We indiki sapaga çenli hoş sag boluň!